Jiena nixtieq minn qalbi, nixtieq li Klodet tkun qiegħda rrepreżentata tippreżenta lilna fl-Ewropa dik li nixtieq u awguri Klodet.
L-ikel favorit ta' Claudette. Claudette tħobb tikol frott l-iżjed, ħaxix. Ġilni sajrilhom, jiġifieri imma l-iktar hekk, frott u ħaxix. Xi jbeżżagħha lil Claudette? Claudette tibża' mill-għoli. Il-preġi ta' Claudette. Dejjem ħabriek għax-xogħol, ma taqta' qalbha minn xejn. Fiha x-xogħol, taħdem. U bżax, tibqa' sejra. Missierha jaħsibha differenti. Ngħidlek li ma jogħġobni xejn, nkun ma nafx, xuf, ma qed ngħidlek li ma jogħġobni xejn, veru daħ li qed ngħidlek. Ma jogħġbuni ħafna affarijiet fiha. Il-kuraġġ speċjalment. Il-kuraġġ fija jogħġobni ħafna. Id-difetti ta' Claudette. Id-difett li għandha li jdejjaqni li pereżempju ġieli nċempli l xi ħaġa, U tgħidli qisha ma qisha ma x'għandi x'nagħmel jew qiegħda f'xi laqgħa jew hekk, ma ttinix ċans li nitkellem magħha. Id-defetti iwa, dik li trid ħaġa u tridha dik il-ħin bilfors. 1987.
Claudette Abela Baldacchino kellha biss tlettax-il sena. Tiltaqa' b'kumbinazzjoni ma' Antoinette Falzon, illum newscaster m'One News u kollega ta' Claudette għal diversi snin. u r-raġel tagħha Joe. Claudette eh, ili nafa l-ura mm, eżattament wara l-elezzjoni tal-1978 fejn eh, bażikament kont mort id-dar tagħha fejn eh, hemmhekk kellimt magħha u ħeġġiġta biex tidħol fil-ferra taż-żgħażagħ tal-Partit dak iż-żmien. Joe Falzon, il-persuna li introduċa lil Claudette fil-politika. Aħna kunna grupp grupp fiħdan iż-żgħażagħ tal-partit li konna qegħdin Induru biex infittxu aktar żgħażagħ jipparteċipaw fil-ħidma tal-partit u eh, kont mort eh, rendi niftakar u kont saqsejt ovvjament u kienu batuni għandha u kellimt magħha u minn hemmhekk dejna tri. E eh, xetu trabbit fl-istrutturi tal-Partit Laburista. Dak iż-żmien kienet għadha studenta qed tattendi eh, l-iskola eh, fejn imbagħad daħlet fejn hemmhekk ġo kumitat tal-fera ta' żgħażagħ fil-Randistas li tipparteċipa fil-ħidma tal-partit, fil-ħidma taż-żaza u evolġiet eh, bil-mod il-mod tarġa wara l-oħra eh, sakemm ħadet l-esperjenza biex ngħidlek mhux biss eh, tal-partit minn barra ma mbagħad mod iktar attiv minn ġewwa. Kienet segretarja fil-fera taż-żgħażagħ ġewwa l-Rendi. Okkupat il-kariga ta' Segretarja fil-Kumitat Lokali tal-Qrendi. Segretarju Internazzjonali tal-Għaqda Nisa Laburisti. Fl-1998 ġiet eletta bħala membru fl-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista, liema kariga żammet sal-ġurnata tal-lum. Sadanittant fuq Super One Radio, Claudette dittat il-kontribwut sa mit-twaqqif tiegħu fl-1992. Kien il-Professur Edwin Grech, eks Ministru Laburista u ħabib antik tal-familja, li nkoraġġixxa biex Claudette tissieħeb ma' Super One Radio u tibda tagħti l-kontribut tagħha fix-xandir. Kienet talbitni biex nirranġilha tidħol taħdem bħala volontiera fl-istrutturi tagħna tal-Super One, Radio u Television u minn hemmhekk bdiet taħdem fil-ġurnaliżmu u llum il-ġurnata għandha kważi 20 sena esperjenza fil-ġurnaliżmu. Saret taf ħafna affarijiet, permezz ta' dan saret u dejjem ħadmet mal-aġenzija tal-Partit. Mal-mezzi tax-xandir tal-Partit Laburista ħadmet fil-qrib ta' bosta nies u personalitajiet. Bdiet l-avventura tagħha ma' Ray Azzopardi u dak iż-żmien it-tim Awsalla. Wara ssieħbet mal-Kamra tal-Aħbarijiet fuq invit li sarilha minn Evarist Bartolo fost l-oħrajn. Trudis Saret taf l-istrutturi kollha tal-partit bħal eżekuttiv u kumitat u affarijiet hekk u serviet ġifieri da huwa ta' vantaġġ għaliha taf eh, kif jimxi l-partit eh, u eh, x'responsabilitajiet għandu l-partit u dak dak li jaħdmu fil-partit. F'dan iż-żmien ħadmet fil-qrib u ltaqgħet ma' diversi kollegi. Għamlet diversi ħbieb li lkoll kienu jiffurmaw parti mill-Kamra tal-Aħbarijiet, fosthom il-Mexxej Laburista Joseph Muscat. l-Ewroparlamentari Laburista Glenn Bedingfield u l-editur tal-ġurnal Kulħadd Felix Agius. Ħadmet fil-qrib ukoll ma' Miriam Dalli, Simon Cini, Silvana Tanti, Julia Farrugia u Roberto Francalanza.
U issa da sa tlettax ta' Mejju mhux nilħaq nixjieħ b'sena oħra.

tipprova twettqu. Għal dawk għal dawk illi fl-elezzjoni tas-6 ta' Ġunju qed iħossu jew inkella qed juru xewqa tagħhom illi ma jridux joħorġu jivvutaw iktar u iktar għall-ebda partit. Dawn m'għandhom xewqa li fil-6 ta' ġunju joħorġu mid-dar hija li jħossu li l-problemi li qed jiffaċċja pajjiżna bħalissa, insemmejt per eżempju l-problema ta' nuqqas ta' xogħol, hija huma kollha tor tal-Unjoni Ewropea. X'in tweġiba tiegħek? Tor tal-Gvern Malti. Għax jiena ma nistax nifhem kif tgħid li jingħataw taħriġ 39,000 ruħ u mbagħad fl-istess ħin ix-xogħol li qed isibu mhuwiex ix-xogħol tajjeb u l-aħjar. Aħna rridu mmorru fuq livell Ewropew u ninnegozjaw ukoll. Dak li jridu jifhmu l-Maltin u l-Għawdxin ma tistax tħalli lin-nazzjonalisti jilagħbu waħedhom. Għaliex għandna nħallu lin-nazzjonalisti jilagħbu waħedhom? L-esperjenza tal-aħħar ħames snin uriet illi fejn kien hemm il-Membri Parlamentari Ewropej Maltin, ħadna dak li ġilidna liħ. U hekk irridu nkunu fuq livell Ewropew, fejn hu tajjeb ngħidulu tajjeb u fejn hu ħażin ngħidulu ħażin.
Ftit fatti dwar l-Unjoni Ewropea u kif jaħdem il-Parlament Ewropew. Kont taf li l-bini tal-Parlament Ewropew li jinsab fi Brussell huwa msemmi għal Altiero Spinelli? Altiero Spinelli kien Taljan. Hu kien membru tal-Parlament Ewropew mill-1976 sal-1986. Hu kien propona abbozz ta' trattat li kien jistabbilixxi l-Unjoni Ewropea. Madanakollu dan it-trattat qatt ma daħal fis-seħħ. Minkejja li dan it-trattat qatt ma daħal fis-seħħ, huwa kkontribwixxa biex il-Parlament Ewropew isir istituzzjoni aktar b'saħħitha. Bħal Don Nuklod ma' ħaġa waħda. Ta' kull ġimgħa konna nsegwuha fil-programm Konfini, programm b'rabta mal-Kunsilli Lokali. Il-mixja tagħha li f'evolġiet fil-partit, fiż-żgħażagħ, fil-livell ta' eżekuttiv nazzjonali, iktar tard imbagħad bħala kandidata u viċi sindku ta' Rendi, imma x-xogħol tagħha wkoll fil-fora internazzjonali u wkoll f'istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari l-Kumitat tar-Reġjuni li huwa kif jaf kulħadd għossija minn dawk li huma mitla sewwa tal-Unjoni, il-Kumitat tar-Reġjuni huwa wieħed mill-ikbar kumitati li għandu għandha l-Unjoni Ewropea. U hemmhekk tat sehem importanti u semtement li ġibdet anke r-rispett ta' ħafna li ħadmu magħha f'dawk l-istituzzjonijiet. Għal qalbha u li żgur mhux se tinsa l-kontribut u l-għajnuna li ta lil Claudette tul il-karriera tagħha, raġel ta' unur li għamel ġieħ lill-Partit Laburista, iż-Żurrieq u lil Malta, il-mibki ġew Cassar. Kien hu li ħajjar lil Claudette u nissel fiha din l-imħabba li għandha għall-Kunsilli Lokali, għall-familji u għall-ambjent. B'waħda mill-akbar ġlidiet tagħha tkun dik biex issalva t-tempji ta' Ħaġar Qim u l-Imnajdra mill-miżbliet proposti ħdejn it-tempji. Wieħed mill-iktar proġetti biex ma ngħoddx dan li Daħlet fih Claudette u kienet hi li nizjatu, naturalment fil-kapaċità tagħha bħala ġurnalista kienet pożizzjoni li tkun taf mill-ewwel li kien hemm proposta biex issir il-landfill fl-Imnajdra. Għadni niftakar malli saret id-dikjarazzjoni mill-Ministru ċemplitli, qaltli, isma' qaltli l-Imnajdra ħa jagħmlu miżbla. U immedjatament ġiet minn fuq ix-xogħol, Iltqajna hawnhekk, jiġifieri ma għaddietx siegħa, siegħa u nofs li ma waslitx hawnhekk, għajjatna konferenza stampa u madwar tliet siegħat wara, fil-fatt fis-sagħtejn u nofs, it-tlieta ta' waronofsinhar konna diġà il-kumitat kollu, il-kunsill kollu magħqud, m'hemmx partiti, bla distinzjoni, konna diġà qed nagħmlu press conference fuq is-sit l-imnajdra. Ġlieda li ssarrfet f'rebħa għas-sens komun hekk kif mill-istrutturi Ewropej u Maltin, il-proposta li l-miżbliet isiru ħdejn it-tempji twarbet. Naħseb jiena li Claudette hija waħda minn dawk li għandna ngħidulha grazzi għaliex bil-ħidma tagħha ovvjament dal-wirt kbir ta' dan il-pajjiż ġie salvat.